Ki te whei ao, ki te ao mārama. He whakawātanga ki mua i te Komihana Matua e whakapuaki ana i te tatauranga tūwhenua o ngā tamariki Māori kua tūkinohia.

in my heart that I can't describe it.
Ko tā te wēpu o Te Rauawaawa kaumātua, mā te whakatū whare kounga he iti noa nei hoki te utu, ka noho ora ai nā kaumātua ki ō rātou kāinga. Kaina mauna whakateitei o te motu, rarau mai ki te ao mārama. Ka rongo Te Kōmihana Arotake Tūkinotanga Tamariki ina kōrero a nā pārurenga o te whakahapa me te tūkino i a rātou e noho ana ki nā whare whāngai. Arā noa atu nā kōrero kua tāpaetia ake ki te Kōmihana mō ngā tamariki i kahakina i nā ringaringa o nā whānau, hapū me ngā iwi. Ā, e ai ki te pūrongo a Tumamao Harawira, ko te tamaiti Māori tērā kua pākia e te whakamanioro.
E ai ki tēnei rōia kia Aroha Fletcher, he taimaha hārukiruki ngā kōrero a ngā pārurenga o te tūkinotanga. They speak of horrific abuses, I mean, their ethnicity or their culture, their identity was never acknowledged. One was told that they need to scrub their skin because of how brown they were. Kai te arotake te Kōmihana i ngā mahi atawhai o ngā tamariki i waenga i ngā tau rima tekau me te iwa tekau. Hai tā Aroha Fletcher ko te Māori tērā i kaha kahakina e te kāwanatanga. Unfortunately there's a disproportionate number of Māori that went through foster care. I think with the current numbers seven out of ten tamariki identify or have Māori whakapapa and forty percent of those Māori tamariki are in non-kin placements. Hai tāna kāore he kāinga i kitea mā ētahi o ngā pārurenga. So one of the key messages coming out of survivors is that they weren't seen, heard or believed when they were in the foster care settings and that's when they were abused. So that's what we're focusing on, the abuses that happened in the foster care settings and the impacts it's had on their life. E rima rā te roa o te whakawākanga, ka mutu ka rongo i ngā kōrero a te Māori, Pasifika, tamaiti hauā, tamaiti takatāpui anō hoki.

Tērā te tangi tarahae a Te Pouaru o tētahi tangata nō Whangapē i te kahakitanga atu o tana tūpāpaku i tō rāua kāinga i Te Whanganui-a-Tara, ahakoa nā whakahē a Te Pouaru. I tīkina ake e te whānau o Thomas Henry Tāpiki Murray tana tūpāpaku i tana matena ohorere i te 31 o Haratua. Nā kua piri mai te māngai o te whānau a Hilda Hawkyard Harawira ināianei. Tēnā koe kia ora, Hilda. Tēnā koe i whai wā ki te kōrero ki a mātou mō tēnei take. Tēnā koe.
Tuatahi, tēnā kōrero mai mō te whakapapa o tēnei tangata. Nō hea, ko wai?
Āe, he uri a Tommy, he taho tana māmā, nō Puniho o Taranaki, ā, ki te taho tana pāpā, taku karanga tahi, A he uri o Ngāti Haua Te Rarawa. Nā, he take tēnei e kaha kōrerotia e te marea i tēnei wā. He tikanga tēnei kua roa e whakamahia ana i ngā iwi o Whangapē?
Ko ngā Māori katoa, nē, ehara nā Whangapē noa iho. Engari, āe, he tino hītori i roto i tō mātou hapū Kia haere te tono mō te tūpāpaku. Āe, kite tērā i a au e tamariki ana, ā, e haere tonu ana tērā momo āhuatanga ki au i waenganui i te, ngā Māori katoa. Oh, kei te kōrero pea au ki te taha mō te, ā, mō tētahi tanga ko Tāmoko, you know, ā, ki te kanohi, ki te, ki te upoko, me te kore, ā, Tērā taha o o e kōrero nei au kaua mō te tono i tētahi tūpāpaku. He he momo tikana ki tērā wāhi o te whenua?
Aroha mai, tino kaha te ua i kona he e tino uua te rongo ki a koe. Um, ki taku nei mōhio, tēnā pē ko Tommy te tangata tuatahi ki te hau i roto i tō mātou hapu mau mataora. Ā, tēnei taku whakaaro, kāre au tino kite tērā, ā, ki ētahi atu o aku whanaunga. Ā, nō reira, ā, he take nui ki a mātou kua mau mataoro, mataora, ā, āe. So, koia pea te tuatahi i roto i tō mātou whānau.
Koirā anahe te take i haere te whānau ki te tiki i tana tūpāpaku? Nō, nō, i te, i te matenga o te tangata, i haere te whānau hei tautoko i te kaupapa tuatahi ki te tautoko at te kite e aha ana ngā whakaritenga mō te, mō te tangata rā. Ka haere hūmārie. a Pono Marika ka haere a Hūmārie engari i te taenga atu ki reira tena pē ka whakaaro au e rua nā momo kōrero kotahi ki tana wahine e kotahi anō ki tana whānau ki ana tamariki a tena pē ko tērā te āwangawanga i pā mai ki te. tēnei wā, ā, e pono au ki te wahine, ko tērā tana kōrero, engari, ā, ā, kīhai e whakapono, ā, ngā tamariki e, e mea ana rāua ngā kōtiro, ā, e, ko tana kōrero ki a rāua, kia hoki mai ia ki, ki Whangawhē. Tītera rawa. He aha ngā whakaaro, ngā kōrero a te whānau mō te pouaru me ōna māharahara mō te kaha ki tanga o tana hoa rangatira? Ka aroha, ka aroha mōna.
You know, ngā mihi ki a Sarah, nāna i tino he wahine pai ki a ia. Kei waenganui i a rāua ā rāua ake mea, engari ngā mihi ki a ia. Engari, taku whakaaro i tēnei rā, tēnā pea ko tērā te mea nāna i koro ki tana wahine e pērā ana, ā, engari ki ana tamariki i hoki mai, mai tāwāhi, mai Ahitereiria, ā, you know, ko tana tino kaupapa ngākaunui kia hoki mai ki Whangapi.
He ora, kua pau te wā ki a tāu Engari, tēnā koe i wau nā kōrero mō tēnei take.
Nā mihi, tēnā koe.
Nā, kei te pakana tā Graham Lowe, kaiako rīki o mua, kia kaua e waihape ngā mauhere Māori ki te whare herehere, me te aha, kua tatū tōna nākau i te kite nā atu i nā hua. E ai ki Te Ara Poutama, koni atu i te 50 ōrau o ngā mauhere i Aotearoa he Māori.
E mihi ana a Tā Graham Lowe mōna i whakapau kaha ai i te papa tākaro rīki, ki te kapa Kiwi anō hoki, tae atu rā ki te kapa o Wigan, ki te kapa Kuini Whenua hoki i Wikitōria i te tauwhāinga Origin i te tau 1900, 91. Meninga, he aha ko Hawke? Ko te hōtaka Kick for the Seagulls he 17 wiki te roa e taunaki ana i te hunga ahakoa ko wai ki te tirohanga hākinakina. I see these men at the completion of these courses when they graduate it's just I have a pride in my heart that I can't describe.

visit other prisons as well who are running the program, it gets a little bit tough in terms of time, but he's at every um, graduation. He hōtaka hei taunaki i te mauhere me te whakaako i a rātou kāore i puta ihu i te ao mātauranga, me te aha, ko wai i tū atu i te iho pūmanawa nei kua eke ki ngā karamatamata o te ao hākinakina. He tāna mā roto mai i ngā hātepe 12 o te hōtaka e angitū ai koe. He loves doing what he's doing and the satisfaction is helping people. So he's genuine about that and it shows. People say you're not indispensable well and I, and I agree with that but systems systems that work you've got to keep them alive and this is a, this is a system that's working. Nō te tau 2019 i whakawhiwhia ki a ia te hōnore matua o ngā tohu a te Kuini, arā ko te Tā. He tohu whakainui i ana whakapaunga kaha ki te hapori, ka mutu, ko tōna tino pūkenga he waihanga rautaki ki te whakatenatena i te tangata, ahakoa ko wai. James Perry, Te Ao Mārama.
Kaitū ake tonu i ngā whakatairanga, ko tā te wēpu o Te Rauawaawa Kaumātua, mā te whakatū whare kounga, he iti noa nei hoki te utu e noho ora ai nā kaumātua ki ō rātou kāinga. Nau mai anō. Nā, ahakoa te pukuriri a Tāwhiri ki Te Whanganui-a-Tara, i tūtaki tonu atu nā kaiārahi Māori ki nā Minita Kāwanatanga ki te whakatakoto i ō rātou nawe mō nā whakahoutanga e whakaritea nei mō te kaupapa utu tuku waro. E hihiri ana nā iwi ki nā mahina ngahere mō te ōhanga rangatiratanga. Ā, hai tā nā iwi, ko te oranga o te tangata ka noho hai papa i raro i te kaupapa nei. Kai a Whatitiri te wakena whakamārama.
Tau mai ana te marangai me ngā hau e whā ki runga o Paremata.
Kua rite ki te tohe ki ngā hurihanga a te Kāwana ki te ture ahuarangi, he mea aukati atu i ngā whenua whakatupu paina. It's just a bizarre position that we find ourselves in as Māori, having to come all the way to Wellington to have a have this discussion with the ministers and say, you know, just do the right thing. Do the right thing, what's best for New Zealand, all of us. Ingrid Collins. Horekau ēnei toki e whakapono ana e noho mātāmua ana ngā whāinga Māori, me te aha he tauira anō tēnei o te kāwanatanga tohutohu i te Māori mō ō rātou whenua. Ana e hiahia ana rātou ki te tuku atu ki wētahi Pākehā kē. ana hei whakapau e Ramoni, kāore homai ki a tāua, ana kia tupu ngā rākau ringa o ā tātou whenua. Koinā, kei te ahuariri au ki ngā mahi a te pākē nei ki te takahi rā i a tātou. Mā ēnei panonitanga ka kite pena ka whakatupu rākau rāwaho, kua kore he whiwhinga hauhā. Ā, e pare tuarā ana te kāwanatanga ki ngā rākau paina. tā rātou hiahia me tuku atu ngā moni o ā tātou moni o te kāwanatanga ana ki ngā tāngata o tāwāhi ki wētahi whenua kē kāore aro mai ki a tāua, ki a tātou te mea ki a tātou ngā whenua hei tupu ngā rākau nei. E mārama ana ngā Minita o te kāwanatanga ki ngā āwangawanga o te Māori Engari ko tō rātou hiahia kia kotahi atu rātou ki te kimi i te kauhanga nui. Now they're a bit frustrated obviously in terms of the the consultation but we'll put together a group now in terms of going forward. Probably the most significant thing that came out of it in terms of next steps is a commitment to work together to find a way through the issues that are presented there. There are some issues we need to work through, I mean I've always been open and honest about that. Ahakoa tō rātou hiahia kia tūtaki atu i te Karauna ki te Kōti, E manawanui ana rātou ka eke atu ki tētahi whakaaetanga. Whatitiri te wake, te ao marama.
E whai whakaaro nui ana te ohu hauora kia māmā ake ai te ture kōpū whāngai. Nā whai anō kua whakahou i nā whakaritenga o te pire kōpū whāngai me te tohu whakawhanaungatanga. Kei a nā Huia Wade nā whakamahuki.
Āe, he tama. Tū tāne kai. Ko te hoa rangatira o Tāmati Coffee a Tim Smith te pāpā, me tētahi wahine kōpū whāngai. Kai te whakamana i tēnei pire ki ngā whānau kōpū whāngai, He taonga te tamaiti, he taonga te wahine, he mahi rangatira tēnei. Improving arrangements for surrogacy and. Nā te katoa o ngā rōpū tōrangapū o tēnei whare te pire i tautoko.
Will say aye, to the contrary no, the ayes have it. Nā Tāmati Coffey o te rārangi o Reipa te pire i whakatakoto. Because this is a journey that I've been on for quite some time. Ko tētehi o ngā raru, mā te Kawana e whakahonohono i ngā whānau pīrangi pēpi Ki ngā wāhine kōpū whāngai. Ko tā te aka matua o te ture ki te komiti whiriwhiri kia kaua rawa e hanga i tētahi rēhita mō ngā wāhine. matching intended parents with a surrogate might not be the best use of government resources. I tēnei wā, he tino taumaha, he tino roa te huarahi mō ngā whānau takatāpui mai, taiaro mai. a ki tēnei kaupapa. And the South Australian Law Reform Institute concluded that they, well, they had concerns around whether it would work in practice. A biological parent should never have to adopt their own child. Ko tētahi o ngā raru nui o tēnei pire ko te mana o ngā mātua.

for the reasonable expenses that she incurs as a result of surrogacy arrangement is one of our other key recommendations. Mā te hunga e haramai ana ki te Komiti Whiriwhiri Take Māori e āki. Ka kati te wā ki te tuku tono hei te Wenerei te 20 o Hūrae. Ngāhuia Wade, Te Ao Mārama.
Ko te tuatahi o tōna momo tēnei whakaaturanga mō ngā whare oranga kaumātua kia puta ora mai rātou ina whare karukaru nei te hanga. Ko tā te wēpu o Te Rauawaawa Kaumātua, mā te whakatū whare kounga he iti noa nei hoki te utu ka noho ora ai nā kaumātua ki ō rātou kāinga. Kei whea te whare āhuru mō ngā kaumātua? Koirā te pātai nui i tēnei hui ahurei. Ko Kuia Koroua haere, kāre e taea mātou ki te oranga, i te mea ko te whare te hē. Makariri, mākū, pirau. Ko te mea matua o te hui nei, he āwhina i ngā kaumātua kia kimi whare iti te utu, tika mō te noho. Hauora and housing is really important. Our kaumātua haven't really been brought together for a very long time and if you listen to reports from the ministry and the DHB, we've got a pending surge on our tail. Nanakia mātou i tēnei rā, i te mea kua haere mai ngā tohunga mō tērā, mō ngā whare, mō ngā oranga. Mō ngā mea katoa, ki te whiriwhiri ngā kōrero, ki te awhi i ngā kaumātua. Kai tau whare te koroua nei a Pōrau, e reti whare ana mō rāua ko tōna mokopuna. I believe that there is a ridge has sky rockets and is a bit dear now and by the time I pay my rent, food in the cupboard and in the fridge, I'm sort of

ā, ko te whare āhuru i te kaumātua wareware. In terms of our facility, what we're trying to do is I guess create the first um, Indigenous or Māori uh, age-friendly and dementia facility here in Aotearoa. And with that, with that journey, we'll pull it together all of our learnings and we'll share it. Hai te tuaru o Hōngongoi, ka tū he ahurei anō. He roni Waikato, te ao mārama.
Kua waihanatia e tētahi kamupene matihiko tētahi pūmanawa tautono kōrero Māori, kōrero reo maha anō hoki. Nā Frankly AI i waihanga te pūmanawa e āhei ai ngā tari kāwanatanga ki te whiriwhiri kōrero tahi ki te hapori. Hai tā Te Uri o Te Whakatōhea, hai tā Punahamoa Walker, te kaiwhakahaere matua o Frankly, ko nā reo maha te whāina matua kia hei ai te whiriwhiri kōrero ki nā take whānui. Heoi anō, hai tāna anō, i tua atu i te whakaū ki te reo Māori, ko te whakahaere i nā kōrero tētahi atu take matua. We have very clear conversations with our clients, with iwi, to ensure that uh, their expectations in terms of how we handle the data is, um, you know, meets all their expectations and all their standards.
Taihua ake nei ka timata te tai openga kupu i tēnei wiki, a kua timata kēna kaituhi Māori ki te pēhi pene ki te pepa. Hoki mai anō. I mua i tōna heketanga i te Tūrana Kaikomihana o Piritana-nui, ka hoki anō a Laura Clark i Tūranganui-i-a-Kiwa te wiki e tū mai nei, ki te paiheretia anō nā honona āna ki taua rohe i timata i te wā o Tuia 250. Ka noho tahi anō a Clark ki a Rongowhaka, ki, ki a Rongowhakaata, Ngāi Tāmanuhiri, Te Aitanga-a-Mahaki, Te Whānau-ā-Kai, Ngā Ariki Kaipūtahi, me Ngāti Oneone ki te marae o Whakatō i Manutūkē. E whā tau ki muri i tuku kupu rīpene tā a Clark i ngā mahi a Kāpene Cook, e 250 tau ki muri i mate ai tētahi tokorua taketake. Hai tā tēina moetaro o Rongowhakaata, me pūmautia tonutia ngā hononga a Rongowhakaata ki te Komihana o Piritana ka tika. I a rātou e ngana tonu ana kia whakahokia nā taonga Rongowhakaata e noho nei ki nā whare taonga o Piritana. Hai tērā tapu, ka tīmata te taiopenga kaituhi Māori ki Rotorua. Koinei hoki te wā tuatahi ka tū ai taua kaupapa, ahakoa tēnā, kai te kaha kite i te hiakai a te marea ki te kaupapa, ā, kua pau kē nā Tīkiti mō te tini o nā kauhau.
Kei reira te manako. He tuatahitanga mā tātou, nō reira, kia kaha tātou, kia tutuki pai te kaupapa. Ā, kua puta ngā hua. Ahakoa e rua rā tonu ki te pōhiri mō te hui kaituhi Māori, he maha ngā kauhau pērā ki te kauhau a Ahorangi Rangi Mātāmua me Shiloh Kino, kua pau katoa ngā tīkiti. Kai reira te āwhero nui ka pērā te katoa. Kai te wātea ētahi tīkiti ki ngā mea i ngā marae, engari ki tā koe whakapae nei, ka pau ērā hoki i te hau kāinga i a Te Arawa whānui i Rotorua nei, Ka whitū rā te roa o te hui. Ko ētahi o ngā kaikōrero ko tā Tīmoti Karetu, Patricia Graith, Scotty rāua ko Stacey Morrison, me Karena rāua ko Kathy Bird. Ko tā Karena he tānga manawa te whai wāhi atu o ngā wāhine Māori ki te tū hei tauira mō te whakatupuranga

there's a ceiling, a different type of ceiling that we need to break through. He painga hoki mo Shiloh Kino, te kaituhi o The Pōrangi Boy. Ka hoki mahara ia ki ōna pōhēhētanga i a ia e tamariki ana. E roa nā kaituhi Māori anake, ko Patricia Grace rāua ko Whiti Ihimaera, Witi Ihimaera. As a wahine Māori, to be able to see other wahine Māori in a space in which I really desire to be in uh, can actually be really life changing. Ka pāhohia mataoratia te hui katoa ki te pae tukutuku Kupu Festival. He ta Gardner, Te Ao Mārama.
I te mua i te waiata Tūhourangi Ngāti Wāhiao kia titiro ake tātou ki ngā matapae huarere. He whai titiri, he hau titi pārera hoki ki Kāetaia, rite tonu te kōrero ki Tāmaki Makaurau. Ka kōpata te ua ki Rotorua engari ka mao haere, he rangi paihu rerekē, ki Tūranganui-a-Kiwa, Ngāmotu, he huka whatu ka heke ki reira. Ka mahea ake te ua ki te tāone matua, Whakatū, he marangai ka mārire haere hai te ahiahi. Ka kōmaru te rangi ki Ōtautahi, he huka rere ka heke ki Tāhuna me Waihopai-āpōpō. A Kāti, koina nā kaupapa kai taku kete i tēnei pō, mō te whānuitanga o ā mātou kaupapa, tēnā toro atu ki te taupānga a te ao Māori, tirohia hoki tā mātou whārangi ipurangi. Nā, hei kōpani i te hōtaka, ko te kapa haka o Tūhourangi Ngāti Wāhiao me tā rātou waiata tira. He rau rangatira mā, noho atu koutou i roto i te rangimarie.